Sayğılı teleseyircilerimiz, aziz vatandaşlar, vaqıt şerifleriñiz hayırlı olsun! Mana, Yayla boyu programması kene efirde, sizlerniñ hızmetiñizde. Hoş keldiñiz programmamıza. Sevgili dostlar, bugünki yayınımız böyle men içün çoq meraqlı, inanam ki, sizler içün de aynı öyledir. Çünki bugünki programmamız bizim, Sevgili, çoq vaqıttan beri Qırımda ve Qırımdan evel, Qırıma avdetten de evel halqımız içün hızmet etip kelen Qırım ansambli, yani bizim folklor Qırım taqımı, bugün biz Qırım taqımı ile ve yolbaşçıları, yırcıları ile, Beraber programmamıznı keçirmege qararlaştırdıq. Keliñiz, misafirleri menem tanış eteyim. Çoq da tanış etmeye ihtiyac yoqtur, amma kene de men tanıştıracam. Server ağamız Kakura, Qırım taqımınıñ hem yolbaşçısı, reberi, hem yırcı, hem bestekârımız. Server ağamız, hoş keldiñiz. Hoş buldıq, sağ olun.
Dilâver ağamız Osmanov. Sevgili yırcımız, bilesiñiz, folklor ve çöl bülbülü, ya? Sağ ol.
Hoş keldiñiz.
Sağ ol. Arsen Bekirov qardaşımız, bu, işte, bizim Server ağamızın hem, hem telebesi, talebesi, hem de zamaneviy ve folklor halq yırları Milliy yırlarımızı seslendirip sevimli yırcımız olan qardaşımız. Hoş keldiñiz, Arsen. Sağ olun.
Sağ olun.
Burada elbette ki, sazcılarımız, dairecimiz çalğı taqımdan, elbette, olar da bize bugün böyle meraqlı bir bizi bağlama, folklorımıznen gene tanış etecekler. Biraz da inceliklerine dalacağımız Murat qardaşımız. Bizim Ekrem qardaşımız ve dairede Refat ağamız. Hoş keldiñiz. Her zamanki kibi çalğı taqımımız da bunda qardaşlarımız hızmet etecek. Sizler de hoş keldiñiz. Programmamıza hoş keldiñiz ve programmamızı nasın kördiñiz ve taassuratlarıñız aqqında eki ağız söz alayım sizden. Elbet keldik, bugün biraz kösterecemiz Krım ansambli, onıñ inkişafı, onıñ yolu. Faaliyetleri, şimdiki hayatınızda. Faaliyetleri aynı devam etmektedir. Onıñ içün biz şu yoldan ketmeymiz, şu yolnı tutamız işte. Çoq sağ oluñız. Ağam, birinci menim. Hatırlayım ama aşağı yuqı. Qaç yıldır siz rehbersiñiz Qırım ansamblinde?
Men asıl başlağanda muzıka rehberi edim, doqsanıncı senede. Eki biñinci senede endi yolbaşçılıq başladım yapmağa. Eki biñden başladıñız, bütün rehberi olduñız. Evet.
Aslında qaysı qıyın?
Hepsi qıyın. Muzıka rehberligimi ya umum, genel müdir olmaqmı? Hepsi qıyın, çünki.
Ne iş yapsan, onıñ işni doğru yapmaq içün ve sağlam olması içün daima şu çoq çalışmaq kerekmiz. Çoq çalışmaq kerek.
Elbette ki, bir söz var ya, yahşı raatlanmaq içün çoq çalışmaq kerek. Evet.
Yahşı çalışmaq kerek em de. E, yahşı çalışmaq içün de, çoq çalışa bilmek içün de yahşı raatlanmaq kerek. Yahşı raatlanmaq.
Doğrumı ağam? E, ekincisi bizde olmay. Ekincisi olmaymı?
Yahşı raatlanmaq olmay. Raatlanmaq olmaymı? Yoq, olmay.
Ya, gerçek, ya ne deysiñiz sizler? Raatlanmaq yoqmı sizlere?
Olarda vardır, mende yoq, deyim. Olarda var, sizde yoq.
Mende Çoq sağ oluñız. Şimdi, ağam. Başlıq olmaq, yolbaşçı olmaq kerçekten de qolay degil. Onı siz bile-bile vardıñız. Şimdi, çünki biz seksen yıldır, yüz yıldır Qırımda yaşamayıq ki. Qırıma köçtük, avdet ve tiklenmek. Bu tam tikleninceye qadar raatlıqnı beklemeñiz, ağam, men öyle tüşünem. Tek canlarıñız sağ olsun da, tek canlarımız sağ olsun, iş çoq olsun. Ne dersiñiz? İşin çoq olması. Bizim her şeyi tekrar tiklememizin daha tezleşmesi demektir. Men öyle tüşünem. Ağam, şimdi Qırım ansambliniñ, şimdi, elbette, bugün yırlarımız olacaq. Menim bildigime köre, Qırım ansambli adı üstünde Qırım'ın çeşit bölgelerinden haber vere ve çeşit bölgeleriniñ folklorını, işte, adetlerini yaşay ve yaşata. Bugün olardan da körürik, qısmet olsa. Yırlarda. Çöl bülbülü burda, işte, Arsen qardaşımızda, işte, çeşit bölgeleriñ türkülerinden yırlarsıñız. Bağlamayda diñleycemiz, ağam. Amma men isteyim ki, bugünki Qırım ansambliniñ faaliyeti aqqında, yani şu anda Qırım ansamblimizde yırlarımız, halq, milliy yırlarımız ve adetlerimiz sergilene. Doğrumu, ağam? Çalğı ve siz çeşit yerlerde aylanasıñız, milletimize hızmet eteksiniz. Qırım ve Qırım dışında. Bu faaliyetten qısaca, şu anda eñ soñki faaliyetleriñizden neler oldu? Asıl başından Qırım ansambliniñ şiarı, yapqan işi, bu elbette bizim eski unutılğan yırlar, olarnı yeniden qaytarmaq. Begim yeni hayatını vermek ve insanlarğa yali halqqa bağışlamağa ve kerçek bu yırlarımıznı alsaq bugün biz bek yahşı bilemiz bizim içün bu abide kibi körüne. Onıñ içün olarnı biraz doğurtmaq kerekmiz. Yeniden bir şey yapmağa kerek degil ama doğurtmaq doğru onı köstermege nesilimizge. Şu yolda çalışa edi ansambl, bugün de şu yolda çalışa. Aynı vaqtında başqa diger de, bu hayat bir yerde turmay, diger parçalar, besteler, yani onı da köstermek kerekmiz zamanda, vaqtında. Diger degende neni nazarda tutasıñız? Diger deyim, zemaneviy usulünde. yapılğan yeni bestelengen parçalar, olarnı da biz yapamız, kösteremiz. Amma esas işimiz bu, elbette, halq sanatı, halq yırları, avaları, ezgileri, aletleri, mana, köremiz bugün. Episi toplam, yani baqsañ, bu bizim eñ esas, eñ kerekli hazinemiz. Ondan biz, işte, faydalanmaq kerekmiz. Ve çoqusı aytalar, mana, nasıl ögge ketemiz, Amma men ögge ketkenini bek körmeyim. Artqa baqsañ, bu belkim doğru. Çünki şu artında eñ kerekli şeyler anda, dedelerimizden qalğan şeyler. Onıñ içün er bir sözü, er bir maqamı, er bir aleti, onıñ qıymeti bek kesemiz. O yolda işte baqamız, nasıl olur eken, böyle-böyle variantlarnı baqsaq, doğru variantlarnı seçsek, şu variant yaşasın dep Çünki bizim yırlarımıznı alsaq, o, çöl tarafı yırları, yalıboy tarafı yırları, orta yolaq, şeveden başlap, ayrı şeveleri ve, elbet, şu bir taraftan farqı bar, Ekinci taraftan bu zengin tarafı bizimiz, bizim zengin tarafımıznı köstergen şeyler. Onıñ içün bu bile renkler kibi ki oña baqamız ve kerçek onı bilsek, onı saqlasaq, onı köstersek daa men bilmem ondan da yahşı ne olur halq içün. Bu çoq bizim kerçek hazinemiz, zenginligimiz. Ağam, aslında bu bizim Bütün hazinemizi hayata keçirecek, yani Vatana qaytqandan soñ Qırım ansambli, Haytarma ansamblimiz var. İşte, aslında bu ansambller, bu taqımlar yapmasa bunı, bunlar incelemese, bunlar buları tekrar canlandırmasa, Yani böyle taqım olaraq nasıl bunı yapmanıñ başqa çaresi yoq ki. Çünki kerçekten de ya bir kemaneyle, bir aletinen yapılacaq şey degil, ya iki-üç aletinen yapılacaq iş degil. Buna çoq insanıñ teşebbüsü ve birleşmesi kerek ki, büyük taqım olması kerek ki, o ahengi o, onı versin, yani o, Süsi o sesi versin yani. Doğrumı? Tek epimizge añlamaq kerekmiz, esas şeylerni prioritet olıp, nesini körmek kerek, nesini baqmaq, qoymaq prioritetke qoymaq kerek. Bu, elbette, bizim sanatımız. Şimdi çoq şeyler yapamız, çalğıcılar çala, anda-mında sesçiler yırlay. Amma içine kirseñ, ne yapalar, ne çalalar, ne yırlaylar, elbet çoq hatalar tapmağa mümkün. Onıñ içün men daima aytam, mana sanalarda da çoq diqqat eteyik. Diqqat etmek kerek, kerçek qorçalamaq içün. Çünki vazifemiz bek ağır alda. Elbet, sesler çıqa, bilmegen insanlar belley, bu episi qırımtatar muzıkası, toylarını alsañ. Amma toylarda esas alsaq, elbet, qırımtatar muzıkası bek em otuz-qırq procent çalına, qalğanı episi, Kelmişçikler, yani çetten kelgen, bizim begengen avalar, parçalar, dünyada endi begengen parçalar, olarnı çaldıralar, yani sımarış eteler insanlar. Elbet, onıñ terbiyesini anda yapamaysıñ toyda, onı evde yapalar. Terbiye etmek insannı evinden olay bu şeyler. Onıñ içün kimer vaqıt muzıkantlara qabaat bıraqalar. Elbet, olarnıñ da açıq qabaatları bar, amma esas qabaatı bu kelgen insanlar istegen avasını sımarlağan. Çünki o avanen yaşay, onı seve. Ağam, o adetlerimiz aqqında soñradan biraz laf etecemiz. Menim şimdi soramaq, aslında soramaq istedigim, bu soñki kontsertleriñiz oldu da, çıqışlarıñız, hem Qırımda, hem azda Qırım tışında, meselâ, halq sanat, sanatı ilhamı, öylemi? İlham çoqrağı. Yoq, halq sanatı. Halq sanatı ilham çoqrağı.
Ha, halq sanatı ilham çoqrağı, doğru hatırlamışım. Bu ve ondan evel de Qırım ezgileri. adlı konsertinde. Vatan ezgileri, e.
Vatan ezgileri miydi? Tamam. Ebet, Qırım, Vatan, aynı. Şimdi, ağam, aslında bularnıñ eksiniñ farqı nedir? Meselâ, birincisi, halq sanatı, ilham çoqrağı ve vatan ezgileri diyende. Büyük farqı yoq, episi bizim şu vatan ezgileri, yani vatandan çıqqan avalar, yırlar. Tek farqı bar ondan ki, vatan ezgileri olsa, demek, bu çalğı taqımı parçaları. Bu halq sanatı ilham çoqrağı, anda yırcılar da çıqa, oyuncılar da çıqa, yani er taraftan faalım. Men burada teleseyircilerimize de aytmaq isteyim, sevgili dostlar, bilesiñiz, Qırım ansambli büyük, orada çoq insan var ve yırcı taqımı, oyun taqımları, işte çalğı, işte onıñ içün qısmet olsa, bu başlandı böyle, qısmet olsa diger, Dostlarımızı, icracılarımızı da burada, inşalla, körürik ve geregi kibi Qırım ansamblini geregi kibi sergilerik yayında, ekranlarımızda. Endi, elbet, bunıñ incelikleri de bar. O inceliklerni bize bıraqıñız, dostlar. İnşalla, hepsi olur, can sağ olsun. Şimdi, bu, men Dilâver ağamız ve Arsen beyden Aslında, taassuratları aqqında soramaq isteyim. Yırcı olaraq, meselâ, mana varasıñız, Qırımda aylanasıñız da, işte, Qırım tüşünde nasıl halqımızın yırcı olaraq siz, evet, qalpler bağlı ya, şimdi nasıl, şimdi halqımız nasıl qarşılay? Siziñ kontsertleriñizde ne berip olasıñız, ne alasıñız? Bu aqta mümkünmi eki ağız? Ne beresiñiz, ne alasıñız, ne his etesiñiz? Meñ tesüratlarım böyle tüşündim, laf ettim, soñ telefon açtılar maña. Soñu yırları, mına bu beş-altı yırlar, Qırım ansambli, menimce, menim fikrimce, pek yüksek seviyede, tek halq içün, halqlar aytqanı kibi degil, men özüm onı duyam. Duyasıñız. Professional şekilinde yahşı, güzel çalğıcılar oldı, şimdi yañılaştı. No, ebet, o. Böyle yahşı, böyle professional neleri keldi. Seviye de köterildi deysiñiz, he, öylemi? Umumiy alğanda, ebet, seviye de köterildi. Menim teessuratlarım böyle. Onıñ içün. Çöl böyle, böyle maqtanmağa sevindim.
Yoq, men özüm içün degil, ansambl içün aytam. Onıñ içün bu tsehler deymiz qazaqça, amma bölümler. Çalğı taqım bölümi, vokal bölümi, ine, ne bölümi, oyuncılar bölümi, olar episi bir-birine lâyıq bölümler, episi böyle yüksek seviyede, professional seviyede, umumiy alğanda. Biz bir tseh artta qalmay. Dengeyi sağlaylar yani, bir biri birine artta qay. Balans, balans. Anladım, işte denge deyim de.
Qoranta kibi.
Nasıl? Qoranta kibi. Aynen öyle.
Yani bir vucut ve azaları, eller, qollar hepsi güzel yerinde, vaqtında ve Allağa şükür bir birinden çoq artta qalmay deysiniz. Arsen doğru ayttı, eger insan, insan mına böyle şekilinde alsaq, Mına rehberimizin maqtamayım, no, böyle, böyle yımşaq adam, bir vaqıt keskin söylemey, özü de, obşim, Yahşı, men onı, men onı biraz. Yalan ayta, ya, közüme kirmege istey. Yo, yo, yo.

Şimdi biz Dilaver ağanıñ bir yerini diñleycemiz. Siziñ yeriñiz, birinci yer nasıl yer olacaq ağam? Asan baynıñ qoyları, onumen Fevzi Aliyevniñ Antologiya qırımskih tatar degen kitabından alıp, özüm işledim de, Qırım ansamblinde Biz onı çıqardıq yañı baştan. Asan bayniñ qoyları.
Qoyları, amma halq yırlarından. Yahşı. Çöl taraf. Bu çöl tarafın, öyle mi?
Evet, evet.
Asan bayniñ qoyları degende bu, işte, bu yırnıñ terkibinde bu sözler var, ya? Bu qoylar, yani. Evet, ondan başlana.
Bu Şaqa yırı.
Şaqa yırı. Şaqa yırı, evet.
Şimdi biz onı diñleycemiz de, ondan evel bir şey demek isteyim. Çöl bülbülü dedik ya. Mesela siz Çöl taraf türkülerini yırlayanda ya da ki, bu siz yalıboy türkülerinen de yırlaysıñız, bilem. Amma olar nasıl, yırlayanda siz ne issettesiñiz? O daa yaqınca olamı, bu yaqın? Bu aqta bir eki ağız aytarsıñızmı? Yaqınca ola dep, men birinci başladım, ebet, babamnen beraber toy çalğanda, o bile edi noğay yırlarını. Birinci eşitken halq yırlarım meñ, çöl taraf yırlar. Qanımda bar. Qanımda bar. Çöl şivesinde, Çöl şivesinde. A soñ biz sudaqlılarnen yaşadıq, Kergili degen, Fergana, Kergili, Margilan degen yerde. Anda başladıq ögrenmege. Sudaq yırlarında. Sudaq yırlarında aile-aile yürip, men akkordeon, babam dare, soñ kemane aldı. E, aytacağım, yaz, men sözlerini yazam, soñ akkordeonnen bir kere, eki kere eşitem, çalam. Soñ A-babam sebepçi ola, musafirlikke barmağa, işte, çağırmaya. Ana öyle topladığımız sudaqyalarnı. A soñ, demek, toylar çalğanda, mesal içün, sımarlaylar bir on birinci aylar, ya mecbur oldım bir güle, omalde öyle türküler sımarlay ediler. Soñ biz bilmeymiz, babam yaz dey. Men yazam neme, defterime, öyle türkü yoq. Kimden almaq mümkün, babam tüşüne. Soñ plastinkalar olardan tapa, dey, mına bu plastinkalar, türküleriñ padişası, Erecepova, Topçu, Sakine Nalbantova ve ilâhre, olarnı diñle gece-kündüz ögren. Men öyle terbiye kördim. Bu on beş yaşın, on üç, on dört yaşında edim. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Biz daa devam eteceğiz bu sözleri. Arada men deyim de, bu Ediye Topçu ve Sabriye Erediyevkovalardan evel her angi bir yırcılar olmuşmı? Olarnıñ adlarını da bilmeyik de. Amma bilgimiz varmı bu aqta acaba? Hatırlaya bilirikmi? Bunı biraz hatırlap turayıq, yırdan soñ şey yaparıq, yahşımı?
Şimdi, yoqsa keliñiz,

Amma endi, ağam, bir şey qaldı da bunda. Her şey yahşı, endi o qoyulardan bir kebap qaldı da, bu eksik. O da olur qısmet olsa. O da olur inşallah. Yahşımı? Evet, çoq sağ oluñız, ağam. Amma bir şey şimdi sizden soracağım. Soñ Arsen qardaşımız böyle dey, şimdi men qaysını yırlasam acaba, dey de. Amma yırlamadan evel soracaq şeyim var. Siz aslında toylarda, Böyle yırlar diñley ediñiz balalıqtan, ya? Soñ yırlar diñlep, orda kenarda turıp eşite ediñiz, soñ oları notaya da yaza ediñiz, bir şeyler yapa ediñiz, öyle bir şeyler eşittim. Yoq, Valde, men nota, pota bilmey edim. Doğrumı?
Aslında notasız ögrendim men. Böyle qulaqnen eşitip. Eşitip, ezberiñize ala ediñiz. Evet, evet. Soñ eve barıp başlaydıñız çalışmaya, öylemi? Öyle, öyle, doğru. Aa, çoq güzel.
Aslında folklor böyle qulaqtan alına daa yahşı. Esas bu deysiniz.
Esas budur. Çünki Esas.
notada er şeyni yazıp olamazsın. Pek O doğru. incelikleri, Pek doğru.
doğru mu? İncelikler, evet. Mana onıñ içün, ağam, bir laf var da, soraylar. Aslında, e, oquğan var, oqumağan var. E, insanlar kimerleri belley ki, meselâ, yahşı yırlamaq içün, insanlara daa etkili olmaq içün, daha da sevimli olmaq içün oqumaq, e, oqumaq bu, Oqumaq kerek. onıñ yeri ayrı.
Evet. Amma, ağam, oqumayıp da Allah vergisi olan, Bular diñleyip de, O diplomı Alla vermiş oña ve qanında bar onıñ. Yırlay ve çoq da güzel yırlay, aslında notanı bilmey, meselâ. Halqımızda evel öyle kelgen de. Şimdi, dedigimiz folklor, aslında diñleyip, Evet, qulaqtan alınıp. hafıza alıp, Qulaqtan, pek qulaqtan doğru.
ve bütün qabiliyetiñi ortaya qoyıp yırlamaqtır. Şimdi, men bilem ki, Arsen qardaşımız Qırım ansambline balalıqtan keldi. Yani gözümüzün ögünde yani. O yırlay edi, bala edi, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Soñ Qırım ansambline keldi. Hoş keldi, sefalar getirdi. Qaç yıl oldı endi Qırım ansamblinde çalıştığıñ, qardaşım? On altı yaşından men Qırım ansamblide çalışam. Aslında qaç yaşından başladıñ yırlamaya?
Beş yaşından. Beş yaştan.
Yani beş yaşından yırlamaya başladın, Server ağanıñ yanındasıñ, onı bilem yani. Yanlış degilmi? Yoq. O, bu ansambl Fidanlar edi. Ee? Doqsan birinci yıl men Server ağama keldim. Fidan olaraq?
Fidanlar.
Evet.
Fidan nedir bilirsiñ zaten, fidan. Fedan bu bir dane, fedan, biz fedanlar edi.
Evet, evet, onı deyim, fidan olaraq keldiñiz, soñ? Ondan soñ Server ağa ayttı, kel, sen yırlacañ. Server ağanıñ yanına ne getirdi? Ne sebep oldı geldiñ, dostum? Fidanlara geldiñ, ansamble, o taqıma geldiñ, ya? Şu vaqıt ilk seneler biz endi avdet, halq endi avdet olmağa keldi. Şey, insanlar kele edi, bir dane krujok bar edi, şu Dvorets pionerovda. Arsen de anda keldi, anasınen, bitasınen, mana bizde balam, diñleseniz dep. O vaqıt kördim, qulaqları bek güzel eşti. Yahşı eşti. Aldım onı, e.
Amma ondan evel bir şeyler yırlay ediñ de evde? Ebet.
Qartanam yırlay edi, Aman, aman, degirmenci. Aman, aman, ha, de, ay, aman, gözüm, degirmenci. Aman, aman, degirmenci. Ay, çoq güzel türkü o aslında. Qartanamız hayattamı, yoqmı? Yoq, ametli oldı. Alla rahmet eylesin.
Buradan bütün geçmişlerimize em de olara rahmet deyik, sağlara selâmetlik deyik, qorantanıza da, hepiñizin qorantalarıñıza selâmlarımız olsun. Buyur. Men daa bala edim, Sever ağam akkordeonda modulâtsiya yapqan edi. Ve nasıl aytayım, intuitivno, ne, öyle. No modulâtsiya er kes añlamaz. Modulâtsiya.
Başqa tondan ala edim, aynı yırnı, bu qalqanlasın dep, onı añlatam. O da birden añlamayıp keçe edi, yani güzel, qulaqları güzel eşite edi. Onıñ içün men bildim, onıñ ondan bir şey olacaq.
Aa, o modulâtsiya da, orda bir tondan, bir tonalnostdan öbür tonalnosta keçmektir. Evet, evet. Ha, men endi añladım ki, sen neyi nazarda tutasıñ. Amma bu farqında olmadan, O, ekinci tanalnisi avtomatik özü keçe edi bu. Evet, Siz oradan evet. dediñiz ki, bu balada bir şeyler var. Ya gerçekten de onı er kes añlamay. Modulâtsiya, yani gerçekten, e, endi qardaşım, siziñ yırıñız, e, birinci yırıñız nasıl olacaq, bir bunu bir yırıñızı diñlesek siziñ de, uzaq gitmeyik. Seit Osman Saray, Saldırğan. Bu ne yeri? Qaysı tarafın yeri bu?
Belkim çöl tarafı oldı da şimdi. Şimdi yalı kenarından alsın. Yalı kenarından alsın. Şu deniz dalğası.
Deniz dalğasız olmaz. Qızlar sevdası olmaz. Ama ondan soñ gene yeri olacaq çünki.
Şimdi, şimdi deniz dalğasız olmaz yeri olacaq. Qızlar sevdasız olmaz. Aha, orası da bar. Qızlarda sevdasız olmaz.

Qavuşırmız, inşalla, qavuşırmız, inşalla.
Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Men rica etem, Qızlar sevdasız olmaz türküsi çoq güzel oldu, Denizde dalğasız olmaz, amma yigitler içün de bir yır isteyik. Yigitlerde de qalp var. Olar da seveler, olar içün de bir şeyler tüşüniñiz, yahşımı? Bestekârlar bunda, yırcılar bunda. Doğrumı? Dedim de, balalıqtan Qırım ansambline geldi diye. Bunı Men boşuna aytmadım. Şimdi onı aytmazdan evel bir şey hatırladım da. Siz bilesiñiz, sizde çalıştı Mamed Cafarov. Evet, evet.
O, o da, elbette ki, seyir etecek bunı. O, şimdi Türkiyede, bilesiñiz. Bir vaqıtlar toylarda çoq şeyler ola da, böyle Enteresan şeyler ola, qızıq şeyler. O da Noğay beytini çoq güzel yırlay edi de. Amma şimdi onıñ da bir tarafı, baba tarafı Ahısqalı, o bizim, menim qaynım ola aslında. Anası Qırımlı, Bahçısaraylı, amma tatarca laf etip büyüyen bala o, balalıqtan. Toyda yırlayanda o yırcı edi. Bizim programlarımızda da yırlamıştı, hatırlarlar insanlar. Toyda yırlay eken, bu Noğay beytini de çoq güzel yırlay edi, amma o, siması yalıboy, özü de hem türklere oqşay, em yalıboy taraf oqşay. Noğaylarğa da oşşay, a, böyle Amma, amma yırlay da, soñ bir toyda yırlay, yırlay, bir qart adam böyle yavaş, yavaş yanıma keldi, dey. Men de yırladım, yırladım, yır bittikten soñ, toqta, demiş. Maña baq, demiş, sen noğaysıñmı şu, demiş de. O da, noğayman, demiş de. Soñra da demiş ki, cinab et, közleriñ balaban bozmasın ğaliba sen, demiş. Ama yırı güzel yırlamış da, bu şaşmış, demiş, özü noğaya oqşamay, ama noğay betinin asında güzel yırlay. İşte öyle, o da şaqacı, kendisi de şaqacı. Qorqmaz degil de, daa qaliteli. Ya.
Şimdi buradan, sağ oluñız, sağ oluñız, buradan onlara da selâmlar olsun. Yurt dışında yaşayanlar bizi seyreteler, etecekler. Olara da selâm, sayğılarımız olsun. Qırım ansambli bilemiz, büyük taqım. Amma Qırım ansambliniñ ekincisi, yani bir kopya olaraq, yani, Balalardan, gençlerden ya da işte yeñi yetmelerden planlar nasıñ gelecegi içün? Ekinci ansambl degil de, o nesil degen sözni çoq qullanamız. Elbet bizden soñ şu yolnı seçken insanlar, şu yolnı, doğru yolnı desem böledir, tutqan insanlar olmaq kerek ve biz közde tutamız bu şiini daima. Onıñ içün yanımızda studiyalar açıla. Anda oyuncılar kele, yırcılar kele. Yani mana, demek, biz endi köremiz, elbet, yüz kişi kelse, yüz kişi andan tam kelecek dep ümüt etmeymiz, amma yüz kişiden beş kişi kelse, o da bizim içün büyük bir ğalebe. Şu yolda biz, daima şu yolda çalışamız. Kerçek, bu ciddiy bir şey. Cıddiy tarafı, onı bugün tüşünmek kerek. Men ne içün soradım, ağam? Meselâ, oyuncılar, baqam, çoq balalar oyuna kelip keteler ansamblâ. Soñ, meselâ, yırcılar da keledir, bildigime köre, çalğıcılar da. Şimdi bu nasıl olur? Meselâ, siz o çalğıcılardan eñ yahşılarından kelecek içün azırlaysıñız da, yarın bir kün yavaş-yavaş oları Alırıq deysiñiz, degişilir yavaş-yavaş. Öyle olur da yani, yavaştan degişilme yani. Elbette, birden Qırım ansamblı neni başqalar kelip oturdı manasında degil. İnşallah yani oña, onı tüşünesiñiz. O balağa da özüne bağlı şeyler, çünki onıñ balalıqtan böyle terbiye, böyle halq sevgisi, yani halq sanatınıñ sevgisi kirse içine, demek, yırlağanda belli ola, onıñ tam halq yırları kelişirmi, yoqmı. O taraftan da, bu Alladan da bir şey, bir istidat olsa, demek, ondan soñ biz seçemiz olarnı. Kene, gene bir şey soracağım. Mana, yırcı olaraq sizler, siz rehber olaraq, çalğıcılar olaraq, Qırımda tögerekler, çeşit bölgelerde belkim tögerekler vardır. Meselâ, çalğı, Yır, işte, halq yırları, halq çalğısı, yani, bularnen bir alâqa varmı? Tögereklerden haberiñiz varmı? Böyle tögerekler olmasa da, bu festivaller ola, çeşit festivaller. Şu festivallerge çoq, böyle, istidatlı balalar köylerden qatnaylar. Biz o vaqıt köremiz, naz öse insan, Naz, onıñ körünişleri, yani yolları naz seçken.
Belkim zemaneviy estrada yırlarını daa çoq icra etecek. Amma böyle halq yırlarından bize daa meraqlı ola insanlar şu yolda işte. Tam siziñ mevzuñızda o. Ebet, bizim mevzumız ondan da ğayrı, bu yolu kerçek yanğışmağan bir yol, çünki şu halq şiini bilse insan, demek bizim temelimiz olacaq. O temelden soñ ne yapsan yaparsın, zemaneviy muzıka olsun, başqa, amma temel olmağanda insanlar mana çeşit türlü variantlar, eksperimentler yapalar, yañı parçalar yazalar, bir şey, amma. İçinde şu milliy duyğu yoq, olmadımı? O, boş bir iş. Yani, yapıp olamazlar. Evet, çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Endi, Server ağam, mana köremiz, bizim bağlamacılarımız otura qarşımızda. Ekrem qardaşımız, Murat qardaşımız, Refat ağamız dairede. Bu bağlama, elbette, bizim eski. den qalma bizim halq çalğı aletimiz ve bu bağlamada arada bir coyuldı, elbette ki, bizlerde bağlama, saz diyen şey elimizde yoq edi. Mana, Allağa şükür, qaç yıldır endi Qırımda bağlama faaliyet köstere, çalğıda, taqımda bar. Şimdi, elbette ki, bunı bir tek aytaraq degil, em diñleycemiz. Qardaşlarımız tüşünsün, birinci bir çalğı ne yapacaqsıñız? Meselen, menden bir teklif olacaq, amma şimdi bu bağlama aletini bir diñlesek de, soñ bunun aqqında bir-iki ağız laf etsek, ne dersiñiz? Evet, bek güzel olur.

Mana, biz sazlardan güzel yayla boyunu aldıq, yani bir beytini, ama bu bir başqaça oldu, gerçekten de. Evet.
Halq sanatı ilham çoqrağı dedik ya, Server ağa, mana şimdiki kite, programmamız devamında yırlanan yırlar, çalğı, böyle halq sanatı ilham çoqrağı, yani bundan qaynaqlanmaymı? Ne dersiñiz? Elbet, mana bu seslerni eşitken soñ, tam bizim tarihımız, bizim mana bu eskicesine yırlarımız çıqa. İlham ketire hatta da. İnsan sözlerini de añlamasa, amma içinde şu duyğular olacaq. Yani duyğu. Ondan biz şu onıñ büyük qıymetini kesemiz. Ağam,
men İsterdim ki, şimdi sazcılarımız, bizim Dareci ağamız, onda Refat ağam, aslında eliñize sağlıq, sizi her zaman daire başında çoq da güzel icra etesiñiz. Hepiñize çoq teşekkürlerimiz var. Muvaffaqiyetler. Bir de men. Bilmek isteyim ki, siziñ şimdiki özüñiziñ, yani men bir teklifimi icra ettiñiz, yahşı, istegen bir şeyiñiz varmı, böyle daire, rast geldiñiz, böyle sazlarnen bir güzel bir nağme diñlesek? Ne olacaq, adı nedir? Qırım ezgileri. Qırım ezgileri. Mana, sevgili dostlar, Qırım ezgilerini bir diñleyik. Art-artından olacaq da bir qaç dane, doğrumı? Bey oğlunı saraylarından başlaymız. Bu bizniñ eski yırlarından birini Ana.
instrumental şeklinde çalınacaq. Bey oğlunıñ sarayları ve artından bir. Men Bostancı degilem. Soñunda şu Spendârovnı qaytarmasını çalacağımız. Ana, ana, ana, men bunı istey edim, bunı bilmek istey edim, ağam, buyurıñız.

Onı belli insan yazğan edi, tap o devirde, yani Aleksandr Afanaç Spendiyarov, belli besteci, oqumış adamı o vaqıtları. O pek begengen qırımtatar muzıkanı, şu halq parçalarını ve onıñ fikirine kelgen bir güldeste yapmaq, yani süita, er birer-birer parça. Bir mana böyle razvitiye kördiñiz da, yavaştan başlandı, soñ qaytarmanen bitti. Bu qaytarma aslında şimdi Spindiarov qaytarması dep aytalar, yoq, bu Kefe qaytarması. Bilem, amma o uyguladı bunı. Ebet, oqumış insan, belli insan, bile edi bu şeylerni.

Başqa bir, diger qırımtatar degil de, birden bile o Qırımnıñ sesi nasıl çıqa, çıqmaq kerek, mana bu parçada, ezgilerde. Tabiatı.
Ağam, sizniñ yeriñizi alsaq ne dersiñiz şimdi? Nasıñ yır olacaq sıradaki yır? Bu, Acımolla, Qurtmolla degen noğaylarnıñ lağapları. Kene noğay tarafa kitemiz. Kene çöl bülbülü, e! Aslı da oñ tarihını alsañız, onı yazdı Asan Rifatov. Oki, o, onıñ aslı ne yerden? O, Asan Rifatov yazdı bir, demek ne, eser, anda şu bir parça bar, atlarnıñ neleriñ Tüslerin ayta, çabiklerin ayta. A Erecepova Sabriye Erecepova o neni aldı da, o qaidesini alıp yazdı, Lağaplar degen şaqa mına bu yır. Asla da muzıkası Refat Asanovnıñ, a sözleri Em başqa lağaplar degen sözleri neñ, Sabriye Recepoñ. Asun çalğıcılar da yaptı onı Acı Molla degen lağaplar, noğaylarnıñ lağaplarına. Ana böyle bir meraqlı yır olıp çıqtı. Aslada tamırı Asan Refatovdan çıqtı. Ve bu bütün bizim bu lağaplarla ilgili, bu çoq şey ifade ete, añladım. Ya. Şimdi kimerde? Toqtan, Çora Batır nesine yazdı onu? Çora Batır muzıkasını yazdı. Ananda böyle bir parça bar, atlarnıñ nelerin, lağapın degil, atlarda lağap olma, türlü-türlü şeylerinde, mesal içün, Tora at dey, böyle Gnidoy degen, başqa at, ana öyle bir parça bar anda. Ana o parçalarnı Velicanov yırlay. Murtaza Velijanov, O parçalar mende var. O temiz yırlay o parçasın. Amma lağaplar sözlerini qoşıp o parçasın yırladı Erecepova. Şimdi siz yırlaycağıñızı şimdi hem yırlañız, hem de diñleyik, hem de sözlerine de diqqat eteyik. Acı molla, Qurt mollayı bir diñleyik. Noğaylarnıñ lağapları.
Ağa, Noğay lağaplarından.

Av tez aytqan yeriñizni biraz yavaş aytıñız da, deva, bir añlayıq da biraz. A. Tez aytqan. Acı molla, Qurt molla, Ablâzizmen Menğazı, Meñseyitmen Qurtseyit, Şevket Aliniñ baldızı, Aledinmen Saledin, Satvedinmen Samedin, Acı molla, Qurt molla, soñ Zilmi Ayşe, Zilfatma, Qaqaç Selme, Yar Alme, Oqla boylu Şeide, Papi ayaq Feride, Qırauç Almaz Paqriye, Çıllıbaşı Şaziye, Qırmızı biber, Sabriye Recipova.
Lâğap qoyanda, sevgili dostlar, çalışıñız, lâğap sahibi var ya, eşitkende, lâğabını eşitkende canı ağırmaması kerek. Eger canı ağırırsa, Dinimize qarşı doğru gelmez bu iş. Ağay, nasıl canı ağrımaz, çeşit türlü lağaplar var. Yo, işte onıñ içün deyim.
Şimdi birisine general desen, ağrımaz canı. Başqa bir ismi desen. Men aytacağımı ayttım. Qaysı yırnı yırlacañız şimdi, qardaşım?
Seit-Osman Saray. Seit-Osman Saray.
Seit-Osman Saray, Saldurğan.
Bu, bunıñ manasını eki ağız ayta bilirmisiñiz? Soy, Seit-Osman Saray. Saray, Saldırğan. Seit-Osman Saray, Saldırğan, onı diasporada yaşağan bizim qırımtatarlar yırlay. Türkiyede, Rumıniyada, Amerikada da çoq meşur. Amma bizde,
mına bu Yañray qaytarma degen kitabında yazılı, Eki çomaq balasın aydadım tuzğa. Çumatskiy, çumatskiy rebâta. Biz bu, amma neleri bar, qaidesi bir, amma sözleri bizde başqa, olarda başqa. Sözleri de farq bar, a aynı nesi. Bu yernen biz programmamızı yekünlesek de, sizlerden teleseyircilerimize, bütün sanatçılarımıza ve Halqımıza, gençlerimize ne demek istersiñiz, ne tavsiyeleriñiz ve ne tilekleriñiz vardır? Programmamıznı
bağlandıq bir mevzuda, halq sanatı, ilham çoqrağı. Kerçek o teren manasına varsaq, şu halqımıznıñ çoqraqlarda bol suvlar aqsın, biz da onıñ yanına barıp, Bizim eski unutılğan parçalar, yani yırlar, avalarnı ögreneyik, alayıq, olarnı saqlayıq, yañı hayat bereyik. Yani o qadar işimiz çoq ki, onı epsini yapmaq bek zor, bizim küçümizğa ebet de yetmez, amma onı devamı, onıñ bizden soñ, Yani, kelgen insanlar, bu işnen oğraşqan, kerçek şu şilerge bek diqqat etmek kerekmiz ve çare olğan qadar bütün halqnı şu işke oğratmaq, yani tam eñ kerekli şiy budır desem, yanğış olmaz, çünki kerçek bu işnen çalışamız ve ne qadar çoq çalışsaq, o qadar da añlaymız, bir tamça kibik bir fayda kele. Amma. Tek ansambller degil de, bütün halq o tarafqa baqmaq kerek, o nefesten yaşamaq kerek, o qayda küçni bereyim desen, şu özün beceralmadın, iç olmasam balalarını, torunlarını şu yolğa ketirmek kereksiñ ve kerçek bu bizni qurtaracaq, millet olup kösterecek, yani bizim yüzümizni, kimler olğanımıznı, çünki eñ unikal tarafı, Şu Qırımda başqa bir diger dünyada muzıka yoq, qırımtatar muzıkadayn. Bu bizim muzıkamız, o mında doğdı. Bu eñ birinci bu vizitnaya kartoçka desem oleyim. Bu Qırımnıñ köstergen şu muzıka, şu oyunlar, avalar. Demek, onıñ qıymetini bek bilmek kerekmiz. Onı aytmağa ister edim. Dilaver ağam, Daha bülbül olmadı, amma çipçe, çöl bülbülleri olacaqlara ne dersiñiz? Men biraz terence tüşünem, uzaqtan alacam biraz. Mına bizim halqımız çoq zorluqlar çekti ğurbetlikte, Özbekistan çöllerinde demek mümkün, mına böyle deportatsiya olaraq. Soñ endi yaşap başlağanda, demek yetmiş yıl keçken soñ, endi güzel yaşap başlağanda, Böyle Qırım meselesi çıqtı, biz, ebet, bütün ömür anamız, babamız bizge aşladı şu, biz o malde yaş balalar edik, Qırım, Qırım dep, bir şeyge baqmay, episini bıraqıp, nu, böyle ucuz-ucuz satıp, birinci Qırımğa döndük. Ne içün? Tiklemege. özümizniñ birinci millet kibi saip olıp, yani baştan tiklemege, bizim mına Server aytqan kibi tilimizni, dinimizni, tarihımıznı, soñ daa ne körsete bizde, sanatımıznı körsete. Şu taraflardan, men aytqan kibi taraflardan, bütün tarafalardan yani baştan kerek. Köñülni köterip başlamaq, ne biz başladıq, amma devam etmek kerek. Na bu televidniye olsun, radio olsun, olar da pek tesir ete halqımızğa. Mekteplerimiz, televidniye, radiolarımız, tögereklerimiz, bala bağçalarımız, hepsi ve halqımız evden, ocaqtan başlasın er şey. Evet, em Qırım toprağında,

Faaliyetlere devam deysiniz. Çoq teşekkürler. Buyur, eki ağız senden. Elbette, halqıma sağlıq, sabır ve Qırım ansambl kontsertlerge keliniz. Biz şimdi mına bu programmanı Halq sanatı ilham çoqrağı Qırımda kösterecemiz. Er şeerde keliñiz, biz sizni bekleymiz. Çoq sağ oluñız.
Sevgili dostlar, Arsen qardaşımıznıñ yırınen programmamıznı bitirecemiz. Çoq teşekkürler. Bütün tilekleriñiz içün, teklifleriñiz içün, buyurıp bizim programmamıza kelip yaraştırdığıñız içün elleriñize sağlıq, yürekleriñize sağlıq. Yayla boyu programmamızda işte o İlham verici ve oña hızmet eden programdır, añladıñız endi çoqtan. Ve programmamızıñ qapısı her zaman her keze açıqtır. Sevgili dostlar, bu arada onı da hatırlatayım, programmamıznı seyretkende aşağıda telefon çıqa, bu telefon bizniñ telefonımızdır, İştirak etmek istegen, teklifleri, istekleri olan er kes içün o telefon çalışa, telefon etiñiz. Anonslarımızda da çıqa, programmamızda da çıqacaq. Onıñ içün o program, o telefonımıza telefon etebilirsiñiz. Ve tekrar teşekkürler, sizlere de muvaffaqiyetler,